Үбүгэ миһин оһуордаах сиигэ диэн ааттаммыт быыстапкаҕа Саха Республикатын норуотун маастардара Таатта Дьохсоҕонуттан төрүттээх Ксения Иванова уонна Игидэйтэн тардылаах Мария Федотова үллэрэ дьон сэҥээриитин ылла. Билигин сиһилии көрүөххэ, билиэххэ.
Ксения Ивановна уонна Мария Петровна тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон түөрт сыллаахха Игидэй орто оскуолатын бииргэ үөрэнэн бүтэрбиттэрэ. Дьүөгэлиилэр ааспыт сыл олохторун биир дьоһун кэрдиис кэмигэр биир күн иккиэн Саха Республикатын норуотун маастара үрдүк ааты ылан тураллар. нэһилиэкпитигэр атасыка Марфа диэн иистэнньэҥ баарда кини наһаа үчүгэй этэрбэскэ оҕуруо тигэритэ онно оҕуруо тигитэ наһаа сыыраммын ыла маннык таҥалай тикпитим оскуоланы бүтэрэн бараммын онтуйан билиҥҥээҥҥэ дылы этэрбэстэ этэрбэскэ көһөн иһдьэр оскуола музейыгар ат симэҕин чаппарааҕа былыргы иҥиир хабынан тигиллибит уон тохсус ый арааската бүтүүтнээҕи буоллаа дии Ойуута нааһиидэрин көрөммүн аны үүрүччэмиитигэ сатаабытым. Ол тиллэн ити икки кычыбын кытта лэпсэтин тигэн кыылай комплект булан таххабытым. Онон холобур бу Игирей нэһилиэгэр төрүт иискэ урукку былыргы ииһи түүннэрии буолар буоллаа дии. Хэбиэскэй ойуус төрүттэммитэ Алта уон сылыгар диэн бастакы куукулаларым оҥоһуллубуттара. Он бес союзный республика, оны били тиксиигэ олорор этибитим. Ол иһин бу северяночка баар. Итого барыта кыраттан хагаланарын диэбит курдук ол кыраттан хагалаан оонньуурдартан хагалаан тыһын киһи улахаҥҥа барар буллаат. Киһи барта хонноох, оны хайдар ымсыыран ымсыыран ити пандемия кэмигэр били олороммун дьэ Онтон баһыттан атаҕар дылы тигэн бүтэрэммин, былырыын туохха били маастардар күннэригэр хаампытым. Бу Юрий Гагарин манна бу туга-тугар оригинала буолла икки тыһынча он алтыһыллаахха Гагарин куоракка Юрий Гагарин космоска көппүтэ биэһэн биэс сылыгар барбыппыт. Онно буллааны бу триптих ону музейга бэлэхтээн кэлбитим. Ол иһин миэхэ билин бу копията эрэ ис усулҕанарда үлэн таһынан хобби буолан бу элбэх да киһини кытта билиһиннэрдэ холобур түһэн сүүрбүтэ баттаппатах битэ холобур ити туоха Венецияҕа история кинигэтэ баар этэ дии гондолонун ыста хадьааччылар оннор этием дии санаабатаан да тонна хири дойдуну көрдөрөн элбэх хиргэ сыдьаан көрөн истэн улахан быыстапкалары көрөн Элбэх аһынаалар элбэхтэр. Онон аргайды кыл табылларынан тахсан иһиэ дии саныыбын. Хас биирдии оҥоһукка киһи хараҕа хатанар. Тылынан бэриллибэт кэрэттэн сүргэҥ көтөҕүллэр. Сырдыгынан сыдьаайар, сылааһынан угуттуур, кэрэтинэн сөхтөрөр дьикти күүстээхтэр диэн быыстапка ыалдьыттара бэлиэтииллэр. Мария, мин адьас дьүөгэм кыра класстан быһа Ол иһин боллаана кини кыра эрдэҕиттэн наһаа сүдү быысапкалыыр этэ, наһаа аккуратнай этэ. Кырдьаҕас эдьиийдээх Христина диэн кини просто билиҥҥи үйэҕэ төрөөбүтэ буоллар улахан норуот маастара буолуохтаах киһи этэ. Уол киниэхэ уһуйуллан, киниттэн көрөн уонна бэйэтэ да талааннаах буолан, наһаа үчүгэйдик истэнэр этэ, быысапканы наһаа үчүгэй анньар этэ. Кисиэнньэ даҕаны эмиэ оннук этэ, иккиэн общественник бөҕө буоллахтара дьэ, оччоттон туоххабартар кыттан аны уонна кинилэр туохтара диэн туппуттарын төрүт ыһыктыбаттар хайаан да түһэҕэр тиэрдэллэр. Өссө үйүнэн сайдан тахсан иһиэхтэрэ киһи билигин билин даҕаны кинилэр үлэлиэхтэрэ иннигэр турар өссө даҕаны дойдуларын таатталарын аатата туруохтара диэмин инникигэ эрэллээх дьоннор диэмин өссө эдэр мин баҕам диэн билигин эдэр оҕолору үөрэтэн таһааран инникигэ үөрэтэллэрэ ол өссө туһалаах буолуо этэ дии саныыбын